Ko Moana Aroha Henry tōku ingoa, he uri ahau no Te Tai Tokerau, no ngā iwi o Ngāti Hine, o Ngāpuhi, Ngāti Wai, me Te Rarawa. Ko taku tūranga mahi ko au te tumuaki hou o Te Kura Kaupapa Māori o Te Rawhiti Roa ki Whāngārei. Katahi anō au ka tīmata i tēnei mahi, he koanga ngākau, ko taku ōhākī tēnei ki ōku karani, I para i te huarahi o Te Aho Matua, ko taku whakahoki tēnei, ko taku koha tēnei ki te ao Māori, ki Te Tai Tokerau, kia whai wāhi ahau ki te haka tupu tamariki reo Māori. Tēnei mea te anga hakamua, he mea kua roa e manakohia ana e. te ao Māori. I roto i te ao hurihuri nei, ahakoa pakeke ngā āhuatanga, me titiro tātou ki anga hakamua. Ki te noho tātou ki tēnei wāhi nahenahe nei, e kore pea e tupu i roto i tērā āhuatanga. He pai te titiro hakamuri ki ngā āhuatanga o tātou tūpuna, a tātou mātua, engari kia kaua tātou e hāneanea te noho, engari kia nuku tawhiti. I tae mai te mate urutā ki te ao nei i runga i te kaha hurihuri o te ao, me te rerekē, te tere, te horo o te huri o ngā tai. Ka mutu, he painga kei roto i te mate urutā ki a au nei. Ehara ko te mate, engari ko ngā āhuatanga i pā ki te ao i te wā i tau mai tērā mate ki konei. Tētahi mea nui i tukuna kia okioki a Papatūānuku, ka rua i noho whānau, i noho ā-whānau, ā-hapū, mātou, tōku whānau, i hoki ki te noho ki waenganui i ōku tupuna, ki te tiaki i a rātou. Mei kore ake te mate urutā, kua kore pea e tahuri ki tērā āhuatanga, nō reira koia pea ngā painga i roto i tērā āhuatanga. He pai te titiro hakamua, te pīkau i ngā akoranga kua mau i roto i ngā wā, i runga i te mea, Me titiro tātou ki ngā akoranga kua mau e tātou i roto i tēnei mea te, te mate urutā. Kapo ake ērā āhuatanga anga hakamua ai. Um, kei wareware tātou, i pā tēnei āhuatanga ki a tātou tupuna, uh, mātou o roto mai o Ngāti Hine, Ā, i tae mai te influenza ki roto i a mātou, ā, i patu kino nei te, te hapū me, me te iwi i tērā āhuatanga. Nō reira, ki te kapo ake au i ērā āhuatanga ka tō mai ki ēnei rā, ā, kia kaua tātou e pouri i tēnei āhuatanga. Hoi nā anō he akoranga kei roto. Me āta titiro tātou ki tō tātou waimarie. Kaua ki ngā āhuatanga kino i ngā wā katoa, engari me titiro ki te waimarie, ā, tētahi o ā mātou whanaunga kei roto i te whānau e noho ana ki Tangiteroria, ā, he whare nīkau tonu tā rātou e tū mai ana, koia te wāhi i rāhuitia mō tētahi o ngā tūpuna o reira. Ā, kia hau atu ia ki reira, noho ki reira, kia kaua e pā tērā āhuatanga ki te whānau. E Rangi e waimarie tātou i ēnei rā. He rūma, he whare iti, e rere ana te wai, ērā āhuatanga katoa. Nō reira, mānawatia te ora. Mānawatia te ora i roto i ngā piki me ngā heke, rapua te painga, ā, taria ki, ki tua. Ki au ko te titiro haka muri, kia anga haka mua, kia mau i ngā āhuatanga o ā tātou mātua tupuna. Kapo ake ngā painga, ngā piki, ngā heke, taria mai ki tēnei rā hei oranga mō tātou katoa. Mānawatia te ora!